E schéine gudden Owend am Journal haut mat dësen Haaptiwwerschrëften, Gemengewalen am Juni an a 6 Méint Chamberwalen, d'Spëtzekandidaten vun de Parteie si bekannt, mir fillen de Bols, Invité haut am Journal, D'Nathalie Oberweis vun déi Lénk. Vill Betriber di sech schwéier CO2 ze spueren. Un engem konkrete Beispill erkläre mer wou d'Erausfuerderunge leien. An déi éischt Phas vun der Renaturéierung vun der Péitruss an der Stad soll nach virum Summer ofgeschloss ginn. Mir ware kucken wéi wäit se sinn. Déi Lénk sinn als Partei iwwer déi lescht Joren lues awer konstant gewuess. Zanter Mëtt 2021 sinn zwou Fraen mat un der Spëtzt a vertrieden d'Partei och um Krautmaart. D'Nathalie Oberweis ass eng vun hinnen. Zanter 6 Joer ass si elo Bei déi Lénk, bekannt fir hiren Aktivismus a Kampf géint déi wuessend Ongerechtegkeeten, setzt si sech an, och dëst Joer, fir d'Gemengen a Chamberwalen. E kuerze Portrait vum Tim Morizet.
Geschwënn zwee Joer ass d'Nathalie Oberweis an der Chamber vertrueden. Am Mee 2021 ass si fir de Marc Baum an dat héicht Haus nogeréckelt. Duerch de Rotatiounsprinzip deele sech bei déi Lénk zwee Gewielter ee Mandat, An der Halschent vun der Legislaturperiod gëtt da gewiesselt. D'Duechter vum Marcel Oberweis, laang Deputéiert bei der csv, krut d'Politik quasi an d'Wéi geluecht. Aacht Joer huet si als Freelance Journalist geschafft a Politik studéiert, éier si 2017 Member bei déi Lénk gouf. Schonn an de jonke Joren huet sech d'Deputéiert fir Mënscherechter agesat, Och haut nach ass d'Nathalie Oberweis aktiv beim Comité pour une paix juste au Proche-Orient a fuerdert och aktuell eng méi einfach Flüchtlingsmigratioun an eng Verdeelungsquot vun dësen an de Lëtzebuerger Gemengen. Ganz konkret, wat mir och als déi Lénk ëmmer erëm fuerderen, ass eng obligatoresch Quoteverdeelung, ganz kloer, vun de Gemengen, well mir hunn awer zu Lëtzebuerg nach ëmmer vill Gemengen, wou keng Flüchtlinge sinn. An et dierft am Endeffekt, firwat soll et fräiwëlleg sinn, wann et, Eng schéin an eng wichteg Missioun ass Leit ze erkéieren a Leit ze hëllefen. Grouss Frustratioun gëtt et virun allem beim Thema Logement. De Staat misst massiv ëffentleche Wunnraum schafen, esou d'Aktivistin. Mir soe kloer, mir sinn elo an enger Wunnengskris, mir brauchen elo Moossname fir elo, enfin d'nächst Joer, an net eppes wat eréischt a fënnef, zéng, fofzéng, zwanzeg Joer kënnt. D'Nathalie Oberweis an d'Myriam Cecchetti gesi sech als déi systematesch Oppositioun an der Chamber. An engem vu Männer dominéierten an iwwerprivilegéiertem Club vu Banker, Affekoten an Terrainsbesëtzer. Déi Lénk sinn zanter 2013 mat zwee Sëtz um Krautmaart vertrueden an hale sech relativ stabil bei knapp 6 Prozent Zoustëmmung an der leschter Sonndesfro.
An am Studio begréissen ech elo d'Nathalie Oberweis vun déi Lénk. Gudden Owend. Gudden Owend. Dir sidd elo zwee Joer Deputéiert an der Chamber, nach net d'Flemm mat der Politik? Éierlech gesot ginn et esou Momenter, wou ech d'Flemm hunn, ganz éierlech. Jo, et gi esou Momenter an ech hat och scho ganz vill Zweifelen, ob ech dat wëll weiderman. Voilà, virun allem wann ee Mamm ass vu Kanner, vu méi klenge Kanner, huet ee wierklech Zweifelen, ob dat dat Richtegt ass. Mee voilà. Mee Dir maacht awer weider? Jo, ech sinn eng relativ engagéiert Persoun an iwwerzeegt vu menge Valeuren a Prinzipien, an an deem Sënn man ech elo mol nach weider. Bei déi Lénk ass et jo esou, Där hutt keen eenzegen nationalen Spëtzekandidat. Firwat eigentlech net? Déi aner maachen dat dach och.
Jo, mir mengen, datt déi ganz Personifizéierung vun de Walen u sech immens problematesch ass, well et net Gesiiter sinn, déi eng Politik ausmaache sollen, mee d'Ideeën, de Programm, den Inhalt, d'Iwwerzeegungen, dofir hu mir jo och de Rotatiounsprinzip d'ailleurs, well mer der Meenung sinn, datt et net eng Persoun soll sinn, déi sech op engem Sëtz festpecht, mee datt dat soll gedeelt ginn an datt solle méi Ideeë mat erakommen. An voilà, dofir si mir eigentlech géint dee Prinzip vun enger Persoun un der Spëtzt vun enger Lëscht, mee als Ekipp un déi Walen erunzegoen. An voilà, mir maachen d'Spill awer zum Deel mat. Dat heescht?
Dat heescht, datt mer elo, wéi zum Beispill och an de Gemengewalen, a verschiddene Sektiounen véier Spëtzekandidaten hunn, zwee Männer an zwou Fraen, an eventuell an den Nationalwale wäert et och dodrops erauslafen. Voilà, dat heescht, mir spillen dat Spill e bësselche mat, well et och ëmmer gefrot gëtt, datt awer verschidde Gesitter oder Nimm erausstiechen. Mee mir wëllen et net ze vill mat maachen, well mer och deenen anere Leit op der Lëscht natierlech wëllen eng Chance ginn, matzewierken. An deem Sënn hu mir och en internen, zum Beispill e Grupp, deen deen hëlleft opzedeelen, dass jiddweree mat dru kënnt, fir op d'Table ronde zum Beispill ze goen an esou weider, net just déi bekannte Leit. Ee vun Äre Sloganen ass, Mir wëssen, wéi et anescht geet. Komm, mer maachen dat emol konkret un engem Beispill fest, an der Stad Lëtzebuerg, wou Der jo och, Dir sot et, ee vun de Spëtzekandidate sinn. Méi Verbuet vun den Heescherten, méi Kameraen, also den Thema Sécherheet spillt eng ganz grouss Roll. Wéi geet dat dann anescht? Dat geet aneschters, ganz ville Méiglechkeete ginn et do, a virun allem méi mëttel a laangfristeg Méiglechkeeten. Wat mir gesinn, zum Beispill elo an der Stad, fir d'Beispill opzegräifen, ass, datt si eng Symptombekämpfung maachen, datt pur Symptombekämpfung, also elo d'Beispill heesche verbidden, mécht dat, datt d'Leit verschwannen? Nee, d'Leit verschwannen net. Verschwënnt d'Aarmut? Nee. Verschwënnt d'Exklusioun? Nee. Also mir dinn déi Saachen net verschwannen. Et ass pur Symptombekämpfung an ech géing soen, et ass absolut heuchleresch, dat esou ze maachen. Mir als Lénk, mir stinn ëmmer fir méi eng laangfristeg Politik. Mir hu seele Rezepter, déi immens kuerzfristeg wierken, mee meeschtens si mir zum Beispill déi, wéi wäerte soen, mir wëllen d'Aarmut bekämpfen, mir wëllen d'Ongläichheete bekämpfen an et ass och esou, wéi mer wäerten dofir léisen. dass manner Leit an der Strooss sinn, dass manner Leit zum Beispill och drogekrank sinn oder eben an der Strooss landen. Beispill, Housing first. Mir brauche vill méi Housing first. Dir wësst, wat et ass. Dat bedeit, dass jiddfereen en Daach iwwert dem Kapp huet. An et ass bewisen aus de skandinavesche Länner ënner anerem, dass, wann deen Housing first do ass, wann déi, dat sinn d'Zëmmeren, et geet duer, dass déi Leit en Zëmmer hunn, dat heescht net, dass se eng Villa kréien, mee wann déi Leit en Daach iwwert dem Kapp hunn, dann hu se déi Würde, déi Mënschenwürde erëm, wat, zum Deel dat Wichtegst ass, wat e Mënsch brauch, da si se manner an der Strooss, da gi se manner kriminell, da si se och virun allem manner drogekrank oder drogekriminell. Voilà, dat enchaînéiert. Ech wëll déi Leit natierlech elo net all an den Dëppe geheien, dat sinn och vill verschidde Populatiounen, mee eleng den Housing First wierkt schonn enorm, fir d'Leit vun der Strooss ze kréien. Tatsaach ass awer och, et muss ee mat sengen Iddie bei de Leit dobaussen ukommen. D'National bleift dach bei zwee Sëtz, Dir sidd do konstant, mee firwat kommt Der net besser un bei de Leit, zemools an engem schwierege sozialen Ëmfeld. Dir hutt et selwer beschriwwen. Jo, ech mengen, datt eis Rezepter ebe meeschtens Rezepter sinn, déi e bësselche méi laangwiereg sinn, déi e bësse méi déifgräifend sinn, well mir eben ëmmer als Lénk eng Ursachenanalys maachen. Mir wëllen ni Symptombekämpfung maachen. Mir sinn ëmmer déi, déi kucken, Wou kënnt de Problem hier? Voilà, wa mer kucken, wou kënnt de Problem hier, ass en net esou einfach ze bekämpfen. Meeschtens sinn dat da méi, voilà, Rezepter, déi mëttellaangfristeg wierken. An dofir ass et ni esou einfach am Endeffekt dat unzegoen. Also mir kommen net mat einfache populisteschen Ideeën, wéi vläit anerer. Mir komme meeschtens mat méi, wéi ech et grad gesot hunn, laangwieregen Ideeën. Oder och, wat ech onermengen, ass, dass mer awer eng Partei sinn, déi eng gewësse Geschicht huet, déi vläit mat gewëssene Virudeeler och behaft ass, also ech si perséinlech dovunner iwwerzeegt, datt et Virudeeler ginn par rapport zu enger lénker Partei, déi net gerechtfertegt sinn. Ech héieren et perséinlech ëmmer erëm, zum Beispill Moskautrei, solo egal wat, oder kommunistesch. Mir si jo net d'kommunistesch Partei, mir sinn eng lénk Partei, déi fortschrëttlech wëll sinn, déi progressiv, déi eng Steiergerechtegkeet, konkret Beispill, Steiergerechtegkeet, mir sinn déi, déi deen Débat och virundreiwen. Säit Jore ruffe mir no Steiergerechtegkeet an ech mengen, datt mir awer gehollef hunn, deen Débat och mat ze ze forméieren u sech, wéi zum Beispill eng Verméigenssteuer, mir si mat déi Eenzeg, déi dono froen, d'Kapitalrevenuë méi ze besteieren. Dat si lo konkret Beispiller, mä wou mir awer quasi déi Eenzeg sinn, déi dovunner schwätzen. Dat sinn enorm Ongerechtegkeeten, déi mir zu Lëtzebuerg hunn. Mir hunn esou déif Ongläichheeten, déi ëmmer méi wuessen, an do traut quasi keen sech erun, ausser mir soen, wat mer do vu Léisunge brauchen, ënner anerem an der Steierfro. An ech mengen, dass mer do immens vill ze bidden hunn. An dofir mengen ech och, dass een déi Lénk soll wierklech stäerken, well mer eng, an dat soen anerer och, dat kréie mer och an der Chamber vu Kollege gesot, mir maachen eng konstruktiv Oppositiounsaarbecht, mir bréngen Iddeeë eran, wéi zum Beispill d'Steiergerechtegkeet, mee wéi och an der Logementsfro, wou mer immens vill, an dat wësst, dat wësse vill Leit dobaussen, dass mer immens aktiv sinn op der, op der Wunnengsfro. Voilà, an dat gëtt eis, mengen ech, awer ëmmer méi unerkannt. An ech gesinn och, dass den Débat an déi Richtung geet zum Deel, dee mir, Virginn, wéi zum Beispill d'Spekulatioun. Mir schwätze säit zéng Joer vun der Spekulatioun an datt een d'Spekulatioun muss ebe besteieren, voilà, datt een d'muss bestrofen. An dat kënnt lues a lues un. Iddien kann ee jo an der Regierung och ëmsetzen. Adr a Piraten, si goufen genannt, déi wäre bereet an eng Regierung ze goen. Komm, huele emol grondsätzlech un, déi aktuell Majoritéit hätt keng Majoritéit méi, an där géif et eventuell an d'Gespréich kommen. Mat zwee Sëtz derbäi ze sinn. Schléisst Der dat grondsätzlech aus oder géift Der mat diskutéieren?
Wësst Der, ech mengen, et kritt een net bei eng lénk Partei, wann ee wëll Karriär maachen. Et kritt ee bei eng lénk Partei, well een iwwerzeegt ass, sech sech wëllen ze engagéieren fir Gerechtegkeet. Dofir géinge mir, mengen ech, net an eng Regierung goen, wann een net kann wierklech herno um Terrain d'Resultater gesi vu méi Gerechtegkeet, also vu méi Verdeelung. Dat kënnt een jo virdrun net wëssen awer. Mä ech mengen, et gi kloer rout Linnen, also mat enger DP, mengen ech ass kloer net méiglech mat enger csv, adr souwisou. Ech mengen et muss ee kloer soen, do si rout Linnen, also a mengen Aen kloer rout Linnen, mat deem een net kann, net kann an eng Regierung goen. A wann eng LSAP wéilt méi fortschrëttlech erëm ginn, méi sozialistesch, méi sozial erëm wëll ginn, an eng gréng Partei méi hire lénke soziale Fligel géing erëmentdecken, a gréngen Fligel natierlech och erëm méi erëmentdecken, da kéint ee sech dat sécher Virstellen. Mee fir eis ass et kloer, Mir maachen dat net, well mer gäre wëllen derbei sinn, wéi anerer, well mir gesi Parteien, déi do sinn, an ech schwätze jo och mat hinnen, déi sinn derbei, fir derbei ze sinn. An dat kann et net sinn. Ech verbidde mer dat. An ech menge mir verbidden eis dat. Nathalie Oberweis, Villmools Merci fir Besuch haut am Studio. Merci erëm. 2021 konnt d'Industrie zu Lëtzebuerg hir Klimaziler net erreechen. Dat geet aus enger rezenter Publikatioun vum Ëmweltministère ervir. D'Emissioune leien ëm 30 Prozent iwwert dem Objektiv, dee vun der Regierung festgehal gouf. D'Industrie ass fir ronn 7 Prozent vun den CO2-Emissiounen hei am Land responsabel. Vill Betriber géife sech schwéier doen, fir weider anzespueren, seet d'Fedil. De Rick Thill huet en Industriebetrib besicht an erkläert, wou dann elo d'Erausfuerderunge leien.
Zënter 1982 produzéiert d'Firma Eurofoil zu Diddeleng verschidden Aluminiumproduiten. An Héichiewe gëtt Metall geschmolt an duerno an déi gewënschte Form gewalzt. An de leschte Joren huet d'Entreprise vill Efforte gemaach, fir Energie an CO2 anzespueren. On a essentiellement travaillé depuis 2005 à notre plan moins 45 pour 100 horizon 2030 sur les réductions d'énergie dans un premier temps,

D'Federatioun vun der Lëtzebuerger Industrie fäert, datt et wäert schwiereg ginn, d'CO2-Ziler an den nächste Joren ze erreechen. Elo gesi mer, datt Etappen ustinn, déi vill méi an d'Substanz eraginn, aner Prozesser, eriwwer goen op Stroum gedriwwe Prozesser, wou awer heiansdo d'Leeschtung nach net an den Zonen ass, wou déi Technologien emol nach net do sinn. Dat heescht, mir komme lo vun där méi einfacher Phas, fir Déi Träpplek erof ze goen, kommt mer elo an eng Phas, wou et vill méi schwéier gëtt, déi Träpplek erof ze goen a wou verschidde Préalablen och nach net do sinn. Den Ament wier net genuch grénge Stroum oder Waasserstoff disponibel, fir d'Nofro vun der Industrie ze decken, esou den Direkter vun der Fedil. D'Industrie géing d'Klimaziler net a Fro stellen, ma et géing zum Deel awer u konkrete Pläng feelen, wéi een déi Ziler erreeche soll.
Virum Summer soll déi éischt Phas vun der Renaturéierung vun der Péitruss ofgeschloss ginn. D'Aarbechten am zweeten Deel vum Dall, also vun der Neier Bréck un, lafen 2024 a Kooperatioun mat der Europäescher Investitiounsbank. Nieft dem Prêt vun 9 Milliounen Euro gëtt dat Ganzt och mam europäeschen Life-Label ausgezeechent. De Reportage vum Monique Kater. Den Zoustand vun eisen Gewässer zu Lëtzebuerg ass net super, en ass besser wéi an anere Länner, a wann eng BEI äis do hëlleft, also ech mengen dat ass och en immens Incentive, dass all Mënsch 100 Prozent hannendrun do steet fir matzemaachen. Eng Rei Jore gëtt well schonn un der Péitruss hirem neie Look geplangt a geschafft, an sou lues kann ee sech virstellen, wéi den Dall wäert ausgesinn, wann e sech bis vun dësem Agrëff erholl huet. Et erënnert ee sech u Beem, déi hu misse Plaz maachen als Tosch fir manner Bëton a fir e Waasserlaf ouni Korseli. Lauschtert een awer op d'Spezialisten, op déi, déi um Projet schaffen, gëtt Péitruss richteg gutt. Hei gesäit ee wierklech, wéi d'Péitruss scho wierklech duerch seng Dynamik kann entstoen, wou et méi breet ass. Gesäit een och am Gewässer, et si Plazen, wou d'Gewässer méi schnell fléisst, méi lues fléisst. Do gesäit een och esou Plazen, wou Ekologesch Nische se wou d'Déiere sech kënnen zréck zéien wann d'Waasser méi méi schnell kënnt, sou wéi haut huet ebe vill gereent, dat heescht et ass méi Waasser do an et ginn awer elo scho Plazen wou d'Péitruss schonn méi breet ass an dat huet eben en Effekt fir d'Biodiversitéit mee och fir eis Mënschen, well hei kann een direkt scho gesinn wéi den Héichwaasserschutz hei ka wierken. Dass ee Leit vun der BEI am richtege Liewen, dat heescht um Terrain begéint, well si sech ëm e Lëtzebuerger Projet bekëmmeren, deen d'Investitiounsbank ënnerstëtzt an auszeechent, ass och net grad Alldag.

25 mille kilomètres de cours d'eau en Europe. Je suis très content que la BEI finance le prix annuel d'enlèvement de barrages dans l'UE. C'est donc très souvent basé sur des initiatives citoyennes, c'est-à-dire des gens qui font du crowdfunding. Vum Péitrus Dall sengem Relooking soll och d'Nues profitéiere kënnen. Déi zwou First Flush Installatiounen, wann et wéi aus Eemere schëtt, fänken déit Reewaasser mam Knascht dran op a filteren et. Also déi Installatiounen géingen de Gros vum Stroosseschmorri zréckhalen. Beim Ofwaasser aus den Haiser bleift et nach e Stéck problematesch. Dat hat mer schonn x-mol Diskussioun. Dir wësst, mir maan all Kéier wa mer iergendwéi nei Raccordementer maan, gëtt et ganz strikt gehandelt mat Système séparatif. Et sinn awer zu der Säit vun der Semois, dat dat fir eis suerge kann, sinn nach ganz vill al Haiser wou d'Entrepreneuren net opgepasst hunn op d'Momenter, d'Conduiten u sech an d'Péitruss geluecht hunn, wat ni hätt dierfe geschéien, amplaz datt se Raccordementer gemaach hunn, se erklären, Mir maache systematesch Rëmme duer, mee et dauert eng Zäit bis mer et ganz am Grëff hunn. Mir hunn elo Preuve gemaach, also d'Qualitéit vum Waasser vun der Péitruss ass erstaunlech gutt, an den Débit souguer och. Vun Enn 24 un gëtt Phas zwee attackéiert, déi Säit der Neier Bréck. Parallel soll dann 25 Luga ulafen. E Batz Aarbecht déi bleift. 92.000 Leit sinn d'lescht Joer an de Liessall vun der Nationalbibliothéik komm. 36.000 Persoune sinn ageschriwwen an 68.000 Dokumenter goufen ausgeléint. De Claude Conter, Direkter vun der Nationalbibliothéik, war de Moien eisen Invité um Radio. Hien huet hei betount, datt hir Aufgab net just dra besteet, jidderengem Zougrëff op Bicher an Dokumenter ze ginn, mee och de Lien tëscht internationalen Editeuren an der wëssenschaftlecher Communautéit hei am Land ze maachen. Kritiséiert huet den Direkter, datt net fréi genuch an d'Digitaliséierung vun de Lëtzebuerger Publikatiounen investéiert gouf. Ech mengen, datt et virun engen zéng Joer e Gebuertsfeeler war vun der Digitaliséierungs a Fuerschungspolitik zu Lëtzebuerg, datt mer en ze enke Wëssenschaftsbegrëff gehat hunn, dass ëmmer nëmmen dat ënnerstëtzt ginn, wat eng Auswäertung vun den Daten ass. An am Géigesaz zu den aneren europäesche Länner hu mir et zu Lëtzebuerg awer verpasst, eleng virun zéng Joer spezifesch Budgete fräizemaache fir de Volet vun der Digitaliséierung.
Elo stéing d'Nationalbibliothéik besser do, well eegen Efforte gemaach goufen. De ganzen Interview fannt der op rtl.lu an den Invité d'Armoire um Radio ass de Christian Jung, dee mat engem Londoner Fong a Firmen investéiert, déi am Beräich vun der Demenz fuerschen. Vertrieder vu fënnef politesche Parteie sinn dann d'lescht Woch a Brasilien an de Staat Santa Catarina gereest, dat op Invitatioun vun der Associatioun vun de Lëtzebuerger Staatsbierger a Brasilien. Zil war et, dëse Leit d'Land an och eise Walsystem en vue vun de Chamberwalen ze erklären. A Brasilien liewen ëmmerhi gutt 25.000 Lëtzebuerger, an dat sinn awer och potenziell Wieler. Raphaël Dickes. Treffpunkt vun de Lëtzebuerger a Brasilien, Florianopolis, Haaptstad vum Staat Santa Catarina, an deem e sëllege Lëtzebuerger liewen. Vill Nokomme vu Lëtzebuerger, déi am 19. an 20. Joerhonnert a Brasilien ausgewandert sinn. Je suis ici aujourd'hui pour connaître un peu plus de la politique du Luxembourg, connaître les gens qui sont venus, les députés et d'autres personnalités. Parce que c'est très important pour nous qu'on ait avoir cette intégration. Eng gutt Geleeënheet och fir déi 500 aner brasilianesch-Lëtzebuerger kennenzeléieren, déi ugereest waren, an zesummen d'Heemecht ze zelebréieren. Duerno hunn d'Vertrieder vu 5 lëtzebuergesche Parteien Abléck an de Grand-Duché a seng Parteielandschaft ginn. An deem Sënn ass et eng Contributioun fir am Fong d'Mënschen, déi hei liewen, déi e reellen Interessi hunn un der lëtzebuergescher Politik, als Lëtzebuerger, och potentiell Wieler, fir am Fong eng politesch Bildung ze kréien. Well et ass net méi an net manner, wat mer hei maachen. D'Piraten, LSAP, csv, déi Gréng an och d'ADR waren op Florianopolis gereest, op eege Käschten. An de soziale Medie gouf et Kritik iwwer déi wäit Rees mat héijem CO2-Ausstouss. Déi Lénk waren net present, de Premier, DP, hat sech per Videokonferenz bäigeschalt. Gutt 25.500 Lëtzebuerger Staatsbierger liewen dem nationale Persouneregëster no a Brasilien. Méi wéi 8.000 vun hinne kruten d'Nationalitéit nodréiglech, well se Lëtzebuerger Virfaren haten. Si all si potentiell Wieler, wa se sech da fir d'Chamberwalen aschreiwen.
D'Haaptmissioun war net fir hei Stëmmen sichen ze kommen. Dat ass e Staat deen zu 70 Prozent Bolsonaro hei gewielt huet. Dat ass net onbedéngt déi Wielerschaft déi d'LSAP unzitt. Mir huelen d'Leit hei eescht a mir huelen hir Suergen eescht a mir maachen déi och bei eis an de Programm. Dat heescht, ech menge schonn, datt mer wäerte sécher eppes do mathuelen. Mee dat war net den éischte But fir heihinner ze kommen. Lëtzebuerger Staatsbierger, déi nach ni am Grand-Duché gewunnt hunn, wielen iwwer Bréifwal am Zentrum. All déi aner an deem Bezierk, wou se fir d'lescht ugemellt waren. Den Interessi hat sech fir d'Chamberwalen 2018 awer a Grenze gehal, Just 5.500 vun de 65.000 Lëtzebuerger am Ausland deemools haten d'Bréifwal ugefrot. D'Sensibiliséierungscampagne a Brasilien kéint Opschwong bréngen.
Moar wäert Finnland den 31. Member vun der NATO ginn. Dat huet de Generalsekretär vun der militärescher Allianz haut bekannt ginn. Ausgeléist gouf dësen, jo dach awer séiere Bäitrëtt duerch déi russesch Invasioun vun der Ukrain. Finnland huet ëmmerhin eng Grenz vun iwwer 1.000 Kilometer mat Russland. Aner Noriichten elo am Iwwerbléck vum Petz Bartz a mär bleiwen virop beim Kontext Ukrain-Krich.
Zu Sankt Petersburg a Russland ass bei enger Explosioun an engem Café e prominente Kreml-treie Blogger gestrowent ëmkomm. D'Police huet an engem Appartementshaus an der Stad eng Verdachtspersoun, eng Fra mam Numm Daria Trepova, festgeholl, déi an engem Video wierkt, ënner Drock zu enger Ausso gezwonge ginn ze sinn. Si gouf vun den Autoritéiten als Sympathisantin vum russeschen Oppositionellen Alexej Nawalny virgestallt. Russeschen Anti-Terror-Unitéiten no géif den ukrainesche Geheimdéngscht hannert dem Attentat stoen. Kiew allerdéngs dementéiert. An engem Video vu gëschter Owend spéit, dee geografesch net ze iwwerpréiwen ass, behaapt de Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin, datt een op engem Verwaltungsgebai vu Bachmut de russesche Fändel opgezunn hätt. Déi ukrainesch Truppen hätte sech an de Weste vun der Stad, zréckgezunn. Déi finnesch Sozialdemokratin Sanna Marin huet d'Wale verluer an e batteren Echec anzestiechen, well hir Partei op déi drëtt Plaz zréckgefall ass. Déi konservativ National Koalitiounspartei huet d'Mandat fir eng Regierung ze forméieren. Op déi zweet Plaz kënnt déi rietspopulistesch sougenannt Partei vun de Finnen. 90 Prozent vun deenen, déi zu Paräis hir Stëmm gëschter ofginn hunn, si géint Déi elektresch Trottinetten an der Stad. Am September dëst Joer ass deemno Schluss. De Bedreiwer no wier hir jonk Clientèle net genuch iwwert déi geplangten Ëmfro informéiert ginn. Dofir hätten 90 Prozent vun den Awunner net mat ofgestëmmt. Wéint oder mat sougenannten E-Scooter sinn d'lescht Joer zu Paräis dräi Persounen ëm d'Liewe komm. a ronn 460 goufen der verwonnt. D'Iwwerreschter vum chineesesche Spionage-Ballon, deen den US-Militär de véierte Februar virun der Côte vu South Carolina erofgeschoss hat, si komplett ausgewäert, mam Resultat, datt China Informatioune vun US-amerikanesche militäreschen Infrastrukturen ausspionéiert an an Echtzäit op Beijing iwwerdroen huet. Beijing huet d'Saach den Ament nach net weider kommentéiert.
An eriwwer bei de Sport mat Handball. Nodeems d'Red Boys vun Déifferdeng de Samsden d'Coupe vun den Häre géint den HB Esch gewonnen hat, gouf gëschter d'Finall vun den Dammen an der Arena vun der Coque gespillt, tëscht dem HB Diddeleng an dem Coupegewënner vum leschte Joer, dem HB Käerjeng. De Bernd Thill mat der Analys vum Match.
Joer fir Joer ass d'Finall vun der Coupe vun den Dammen gewëssermoossen d'Spigelbild vun der Entwécklung vum Dammenhandball zu Lëtzebuerg. D'Präsenz vu ronn 700 Spectateuren ass eent vun de Signaler, dat weist, dass de Wee no uewen dirigéiert ass. Besonnesch wat d'Athletik betrëfft, sinn d'Fortschrëtter markant. HB Diddeleng a Blo huet vun Ufank bis zum Schluss eng héich Vitess an Intensitéit an de Match bruecht. An do erkennt een dem Trainer Yannick Arché, dee säit kuerzem a Fonctioun ass, seng Handschrëft. C'est conscient, c'est ce que je leur demande de faire depuis mon arrivée, je veux qu'on travaille essentiellement là-dessus, je pense que c'est primordial maintenant dans le dans le handball moderne. Dass bei deem Tempo eng vun den zwou Ekippe misst labberloossen, dat huet sech schonn an der éischter Hallschent ugedeit, obschonn den Ecart mat 12 zu 10 zu Gonschte vum HB Diddeleng no 30 Minutten nach geréng war. Den HB Diddeleng konnt sech nämlech de Luxus leeschten, fir ofwiesselnd d'Geschwëster Kim a Joy Wirtz 6 respektiv 8 Goler fir kuerz Zäit op der Bänk ausrouen ze loossen. Et ass extrem schéin ze gesinn, dass mer eng Bänk hunn, dass mer kënnen dréinen, dass mer kënne wiesselen, dass mer kënne raschten, dass mer op jidderee kënnen zielen. Dat ass esou e gutt Gefill och ze wëssen, hei d'Meedecher sinn hannendrun, si stäipen de Réck. Dass bei deem schnelle Spill déi technesch Qualitéiten net de ganze Match um Niveau vun deenen athletesche waren, weisen d'Statistike vun der éischter Hallschent. D'Spillerinne vun Diddeleng haten dunn 13 Feelversich um Konto stoen. Wärend der zweeter Hallschent waren d'Spillerinne ronderëm d'Geschwëster Wirtz e gutt Stéck méi effikass a kruten déi Käerjenger an d'Knéie gezwongen. Wann ee bedenkt, datt de Championnatsmatch tëschent den zwee Finaliste viru kuerzem mat engem Gläichspill op en Enn goung an den HB Diddeleng elo d'Finall mat 31 zu 19 gewonnen huet, da weist dat, wéi effikass de Bloen hiert Spill an der zweeter Hallschent war, an dat trotz dem héijen Tempo. D'Revanche ass méi wéi gelongen. Nino Pora gouf als Spridderin vum Match ausgezeechent, mee d'Victoire gehéiert dem Diddelenger TGV Collectif.
D'Memberen vun der Band Tuys hu schonn virun 15 Joer als Schüler an der Lëtzebuerger Musekszeen Welle geschloen. Haut pendelen d'Kënschtler tëscht Berlin a Lëtzebuerg fir un hire Projeten ze schaffen, Wierker déi mëttlerweil wäit iwwer reng Musek erausginn. De Pit Pixus huet sech e Bild vun hirer leschter Produktioun gemaach.
Zanter September huet Tuys Stéck fir Stéck hiert lescht Wierk Reality Management Limited dem Public virgestallt. E Binom, deen zwou Welte matenee verbënnt a Museksalbum wéi och Kuerzfilm ass. Am Mäerz waren d'Artisten uechter Europa op enger uniker Tour. D'Kënschtler hu Kinossäll zu hirer Bün gemaach. Mir wollten am Fong, bevir mer normal op Tour ginn, a Mee spille mer spille mer irgendwie 10 Concerten duerch Däitschland an aner aner Länner an Europa, wollte mer am Fong dem Film méi Plaz ginn. An huet eis geduet, mir maachen Premièren a spille quasi d'Musek vum Film live. Dat heescht, mir stinn op der Säit vun der vun der Leinwand oder ënnendrënner, wéi haut, a spille quasi de Soundtrack live. Am Ganzen 11 Lidder sinn um Album ze héieren, deen an enger Zäit entstanen ass, déi wuel fir keen einfach war. D'Artisten hunn d'Aktualitéit vu virun zwee Joer an hirer Musek verschafft. Fir eis ass den Album eent wéi eng Diskussioun vu Realitéit während der Pandemie, eent wéi d'Gefill, datt alles wat Wourecht ass, deelweis e bësse verzerrt gewierkt huet, an eent wéi dat Onwuelsinn oder déi Absurditéit dovun wollt mer eent wéi an en Album oder an e Sound paken. Fir sechs Tracks huet d'Thuis och en héichwäertege Museksvideo produzéiert. Zesummegesat erginn dëse Film, dee mat kriteschem Bléck op eist Liewen an eis Gesellschaft kuckt. wou et ëm eng Firma geet, déi eis och e bësse representéiere sollen als Band, déi halt alternativ Realitéite fir frustréiert Clienten halt Realiséiert, sou Leit kënne sech dat wënschen a mär realiséieren dat dann an der Firma. De leschten Deel vum Album How to Breathe Underwater kënnt den 28 Abrëll eraus. Uschléissend ass d'Thuis dann op Concertstour an Europa ënnerwee. Den 11 Juni stinn d'Museker dann zu Esch am Kader vun de Francofolies op der Bün.

E schéine Kuck frou Dag Fonsi. E Kuck frou wat?
Rtl an de Jongli bréngen elo fir Ouschterdag. En Ee?
Wat mécht en Ee esou ganz eleng am Bësch? Lees du Eeër?
Äh, nee.
Ah, da bass du also net de Papp. Dat hei ass eis éischt Kuck frou Party. An ech muss soen, ech sinn och scho richteg frou.
E schéine Kuck Froudag, Fox! E schéine Kuck Froudag iech alleguer op Jangli.com!
Zermatt, dat héchsten a beléiftsten Schigebitt an der Schwäiz, direkt um Fouss vum meescht fotograféierste Sommet vun der Welt. Wa mer elo op déi aner Säit kucken, dat ass mengen ech de bekanntste Bierg mam Matterhorn op 4400 Meter. Mir hunn eng Lëtzebuergerin getraff, déi zanter 6 Joer hei an der Hotellerie schafft an zéie mat hir de Bilan iwwert déi leschte Joeren. De Reportage muer um 7 am Magasinn.